Omera. Piny tek. King'iyo king'iyo mokwongo ndalo machon Eh? mane ma Nyasaye oduogo ketho piny ma piny okethore malich ma Mm. oduogo or o- o- Oor gine ni Agak. u- agak Eh. agak kaka oor piny ni pap en kaka oyudo jomotow agak ochiemo chiemo chiemo To jomotop gi nang'o monego? Dong' pi Nyasaye oketho piny. Oh, ndalo mane winjo ni piny nokethore cha. Bas. Kasi ora ku. Macha ne higa mane? Macha ne higa machon 19 oh. centuries machon. Nopok onyuola. Mm. Kata mama u. Eh. Kata nakua. Uh -huh. Koro miya ne story. Koka kori ichaki oro ichak ioro akuru eh. akuru kabiro uh -huh. to ng'iyo to yudo ka piny osetwo to penjo agak nomer itite tim ang'o ka ni o jogo wuondi jogo biro chami eh, be momi ineno pod ichamo ichamo akuru sani to agak ng'ama chamo nyini eh. sama ni ora agak ni nore no bio tim ang'o obi ong'e ka piny otwo Oh, mondo duok wach. Mondo duok ne Nyasaye wach. Eh. Koro agak ne riek. Eh. En kaka obiro odonjo me chiemo. Owacho ni kucho kadoge. Owacho ni kucho kadoge. Eh. Atoke ma kuru be biro na kuru be dwa dogo penja kuru mi dwa dhi kany. Mm. Jogo biro chami. Eh. Oke ma eto ndo. Emo mine ni chama kuru nyaka sani. Emo tag aga inena ga. Okunya ng'eyo. To mago ne higni mage go. Okunya ng'eyo. Adier. ok unya ng'eye momiyi winj anyiso we momiyi wacho ni bedo gi jodongo ber ne winj mang'eny bas eh. gero na winjo ga in iwacho aga kingi ni dak higni adi eh? higni alufu e eh. oh! eh. alufu adek nikech wiye mane tek ing'e ni nyasaye nong'iye ang'iya ni nyasaye ogo wang'e ng'iye ni nyasaye wacho ni ma ng'a ma dakuong'o Ting'eno kuong'e to konye be. Ah, Higni mia ya, ya, aluf ya. adek kidak e piny. Omede. E ban ng'ano dak machalo nade? Eh, Mano dak mano nyaka mano. jidhok lunda ne oneno. Te- Mano we nyakware. Onge gimoro amora. Moro amora. Mm. Amba we ni kwaya. To kata ma Nyithindo te. ipan ang'o miyo? Otenga, otenga gi gwen. Eh. Ok unya ng'e gigi, ok unya ng'e gigi. Mi wawach. Otenga gi gwen ing'e nang'o omiyo otenga kobiro to kawo nyathi gwen. Okawo nyathi gwen, to mano gweno wadgi. Eh. Eh. Ok inya ng'e, we anyisu. Eh, nyiswa. Ng'e ne anyisu. Eh, nyiswa. Gweno. Mm. Gotenga. Eh. Ne gidak e ot adi? Ot achiel. Ne gin joma ne winjire kabisa. Kabisa. Koro gima ne chwanyogi, mm. otenga ne nigi wembe. mane ng'adogo koke nyithinde mm. to gweno ne dhi kwayo to ng'adogo koke bende nyithinde mm. gweno dhi to kwayo to duoko ne koro chieng' moro koro wembe olal eh, nyathi gweno olalo wembe eh. kama koro kelo sidan eh. ok unya ng'eyo koro ka many wembe wembe olal koro otenga wacho napana miya wembe na Gweno ni a nyithinda mane aoro nokan wembe ni ng'ane ere wembe? Wembe onge. Wembe olal. Wembe olal. Mm. Koro ka gichako bisane mane koro gikuong'ore ni in chieng' mana rom gi nyathini moro amora nachame nacham nyathini emomi ineno kata gweno maduong' mm. ringo tenga ringo tenga ok inya ng'eyo gimomiyo gino ringo mm. oringo koneno tenga ni dhi kwaye wembe Eh, ama mi wera iwinjo. Kape. To tenga cha bende iye wang. Eh. Nangane re. Iye wang. Koro kaw ang'o? Kaw nyathi gweno. Kaw nyathi gweno dhigo ni kare une mane ulalo wembe. Eh. Koro une mamaku. Ine ma koro amaku. Kapeji. Amaku to ndacha. To in weche gi ninge nade? Ah, mera bedo gi jodongo nyami winj mang'eny. Donge ma koro wambe ng'isu wambe koro gi ndalo moro wabro nyiso nyikwayewa. Emomiyo uno kunyang'e. Mm. Eh. Okunyang'e gigi. kokonyisu mm. emomiyo ang'eyo anyisou mondo mi ung'e mm. mm. gweno noneno mach to pod oneno mach nyaka sani iyudo ka gweno thuru gweno maduong' koneno tenga ka biro ne to oringo to otenga ok nya make otenga ok nya mako gino to dong' ng'eni koro oringo nikech en ong'e ni en gi gop otenga en gi wembe bok noringo noluor ok noluor otenga dhi kwaye wembe koka ng'e gigi kawuono koro chuno ni nyaka oringi hmm. iwinjo hmm. koro chuno ni nyaka ori oringi oringi koro ing'e noringo hmm. towe nyathi to tenga wacho niya nyithindgi ok en olalo wembena ma ema koro akawa mbadhi adhi go en ema koro chulo chulo kuoro chulo kuoro ok unyal ng'eyo ing'e ni koka winjo tie weche awinjo tie weche donge iwinjo gino awinje mm. awinji to mm. koro iwacho ni joma chon ne dak higni adi nikech sani yudo ka ng'ama odak higa mang'eny odak higa piero adek mano ng'eny jok ma sani gik ma uchamo kata mumowacho niya eh, jok machon gik mulosu gi lwetu obro nego mane ngene kora donjo gigi ok unya ng'eyo no ok unya ng'e gigi mm. wani biblia ok unya elewa kaka gigi dhi uh-huh. mm. koro joma chon mm. machalo kaka Daudi gini mm. ne ging'eny Jakob gini ne ging'eny ne gidak igni miyo chiko apenji igni miyo chiko ne Nodhi rwako law. Ah, ne gin ga gomethe. Bing'e omethe. Omethe to kori ang'o? Omethe mane joma chon rwako miumo mbele ni ka. Oh. To kidhi romo gi ng'ato. Hmm. Tichak ka ng'ane osekali. Tiwile odogo siende ni. Wasomo gige sikul. Mago gima joma sani okia. Oh. Iwinjo. Hmm. Ok ginyang'eyo. Hmm. Iwinjo. Koro joka nodak higni mang'eny kabisa. Mhm. Kata chiemo ne ng'eny. Chiemo be ne ng'eny. To sani ma ng'ato dwa nindo. Nyithindo nyathi moro man kae ma ja higa ariyo. Eh. Sani ochiegni nyombo. Ochiegni nyombo to nyiche ko nyuole nyocha. Joro ka. Nyocha. Kama chon nyombo ka inja higa pradek. Kata 50. Tiyudo ng'ato. Adier koro. Ng'ato nyombo. Apenji. Ere higa maber ka ng'ato onego nyombe kata onego nyuome ng'ato? Sani kaluwore kaka ji tho piyo, mm. eri nyomb ki jahigni piero ariyo. Ah, mane kaka Nyasaye chon. To chon. Chon dhano ne nyo. Ong'e ni chon. Ing'e ni joma chon mm. ne mako nyiri gi thuon. Gin no gi. Indhiye. Ei. Oi. Ogunyang'e. Kare life machon ni mano mit onego wadog chon. An ang'e niya, eh. joma chon Titek. Toro wan gi nyieni do. Eh, eh. To alaro nyako nigi nyieni. Eh. Eri to to eh, aman. Ah ah ok inya ng'e gini. Ok Where ya is he? pimnwa. Joma chon Eh. ne nikawo kaka koro nyako miseneno nyako. Eh, To wan be gi bana, itero wan gi dhok. bana, eh, wan gi Idhi bana. itero dhok mos mos, itero dhok mos mos. Mos mos. To nyako cha be ok nyisi. Ah ah. Koro kogik misetieko tero dhok. Mm. to nyako cha mm. iore ka waygi oh. to yo miodhi luwo ninyisi to idhigi imanyo osiepeni eh. udhi udino ne kori ote make idhiye githuon koro mani weri koda ah, dhano dongo ji ong'eyo ni ng'ano nyombo ng'ano ah, nyombo eh. nyako ne to chia nyako do ukia nango dhi ung'e kosedhiyo oh, kosechopo eh, weri koda weri koda ok unyang'e gi Wayudo ka ngero ni No mit. ka ikawi materi ei ot. Thuon. Eh, to kamano e kaka begi ne gidak. To nyako ma sani tem ane ni imako kamano. Mano police mano- case. Jo piny Mano kendo police goyi case. maruzi. Mi ogoyi mi nyodhori ma. eh. Jo piny onegi. Koro ilo moro mano nyoro mane ng'ato gowadhi ka Eh. noyudo gi chiege cha. makoro Mepera piny machane. Timako nyako jothoa. Nyama ogolo chichi no. Mano mani neno mach, mano maki. Ah, me jama chon tena mako chichi. Donge ni chon joma chon ne riek opogore gi joma sani. Joma sani wuondre no somo. Oh. Koro somo ni eh. ema inyo. Ema nego wa. Eh, to ema nego gi. Somo cha. Joma chon ka nok eh. somo. joma chon ne rogo to ne girie oh. gineno ya girogo to girie eh neno ya wach nyako ing'e ni sero tek beli eh, sero to tek omera sero sero sero tek eh. malich ma bise sero ngati chome chome kir kama obato an chiembo ni tayudo nyako moro eh. ma wendo atero nyako ne ma nyako ne yuke ma wien eh to chon mano koro ne mako kunya ng'e gigi ok isere ndiye chon ne mako Ima, to ing'e ni atinni mm. onge be nyako miwuoyogo ina ina kanyo nyaka ibed maduong' mibed ma ndaloni romo. To ndalono bende nitie nyiri machamo rabuon gi njugu gi nyuka. Akwata. Nyuka kal ma mar pi nyuka bel. Ok unyang'egi. Ne tek jal ma nego ji ma ma en kidwa nyuome eh? to dichuo biro dalagi ngum eh, tiketogi piny kigoye piny eh? tidhi kode nyako ayigi nyako to sayi eh uyigi nyako nyako eh. yigi dichuo eh dichuo madwaro eh to to wapi ogoyi piny to onge gimochako wacho kodi tang'o mane tang'o mago piny Mano udhi kod. Ang'o ma notieko weche? Hey. Dong somo ni ji olony ki ang'o ni sikul digital. Moko be tin ta ne. Ang'o mo digital? Ni digital ki ao digital. To tonde mani dio igoto ne gin tonde mage? Ame jogo mako doga. To gidwok piny obed kaka chon. Piny ne ber. Piny ne ber chon bwana. Kata an amadho chak ragwata. Awinjo ni chon ni kata siling adek An ne amadho ng'iewo chak lowo ragwata. makel piny. Piny Lowo. piny ne ber ma Chon. piny ne ber piny ne Kabisa. ber ma eh mer an wachop wachop luok. aya kiji chak ikelno story moro Yana. eh ya story no ne mit yawa Eh. Bata chukori na miti. Ing'ado jokora yawa.